Għal Marika minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra ċelebrazzjonijiet importanti ħafna. Illejla rrid nisma' naqra jekk għandhiex kollox preparat biex tiċċelebra l-birthday. Għandha milestone importanti ġejja. Niltaqgħu ma' Marika minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. F'Prime Time,

Is-sena tat-tajba nilqagħkom għal Prime Time illejla 18 ta' Mejju, nofs Mejju tiġa għadda, wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi illejla, il-preżentatriċi Marika Caruana Smith. Hello Marika. Hello. Kif int?
All right, okay, thank you. Jina il-qajtek b'naqra mużika sajfija. Vera, vera. Tista' takkomoda ruħek għax naf li s-sajf favorit tiegħek. Iva, jina xitwa ma tantx ħarba tiegħi. Darba kontet li.
Imbagħad il-kesħa jien. Darba kont għedt li l-unika ħaġa sabiħa tax-xitwa l-Milied. Eżatt, dik hi. Tradizzjoni ta' Prime Time nirreġistra kull min jiġi hawn. Isem u kunjom? X'għandek bżonn?
Mela, Marika Caruana Smith. Marika Caruana Smith. Data ta' twelid? Mela, l-ewwel ta' Lulju, 1973.
Lulju li ġej, ċelebrazzjonijiet kbar. Bel-ċinkwanta.
Preparajt kif ħa tiċċelebra? Mhux essaġġ ta', hekk, qed nara. Spontanja.
Eħe. Ovvjament insiefer xi mkien żgur, għax ovvjament nħobb insiefer. Issa jien wasalli għal widnejja li tixtieq ħafna tmur il-Greċja. Iva, għax dik qiegħda fil-bucket list tiegħi l-Greċja, one of the destinations li għadni ma mortx. Issa ara jien preparajtlek naqa' informazzjoni biex inti tagħżel x'tip ta' vjaġġar tixtieq, issa li ħa tagħlaq 50 tajjeb, jekk tixtieq vjaġġar relaxed, chilled, hemm bajja jisim f'Zakynthos, Naufragio Beach jisimha din, fuqha hemm din mill-isbaħ eh din, ġifieri bħalissa qed naraw il-filmati, sabiħa ħafna. Tihomli dawn id-dettalji vera eh. L-unika żvantaġġ tagħha hija li fis-sajf tiġi popolari ħafna U jiena peress illi eżatt l-ewwel ta' Lulju kien għadu kif beda l-peak tas-sajf qisu, ġifieri. Lanqas ikun hemm fejn tpoġġi labra, ħseb wara fejn tpoġġi xugaman biex tixxemmex. Imma qed nikkunsidra wkoll li forsi mmur wara. Tista' wkoll, jekk trid toqgħod fin-natura, mbagħad hemm, hemm Butterfly Valley, qiegħed Rodi, jiġifieri l-Greċja magħruf għalih ukoll, jiġifieri jekk trid naqra avventura tista' tmur f'dan il-wied veru sabiħ. Però mbagħad jekk trid xi ħaġa naqra iktar estrema, Kreta tista' tmur fl-iktar bungee jumpi għolja tal-Ewropa.
Ara, jiena skydiving għamiltha, per eżempju. Għamilt skydiving? Għamiltha ska, ilu xi twenty five years naħseb. Is-sekondi. U nerġa' nagħmilha dik.
Jien dik għandi kurżità, x'in la qatt għamilt bungee jumping. Bungee jumping nibża' nagħmilha mbagħad. Imma is-sekondi ta' qabel ma taqbeż mill-ajruplan, X'jibda jgħaddi minn rasek? Indeskrivibbli.
Għax inti, meta għamiltha jiena, ħa ngħidu hekk, konna tlajna f'dawk l-ajruplani żgħar illi bix-shutter qisu l-bieb tal-ajruplan. Jiġifieri at one point jiftħu. Eħe. U aħna konna qbaż biżna mal-instructor, jiġifieri mhux waħdi għax inti tagħtallem ftit ġo hangar qabel nitilgħu, jiġifieri split of a second. U mbagħad dak il-ħin tibda tiftaħ jekk tħossok miexi hekk fis-sħab ajruplan żgħir. Għaż-ċask, infatti fil-video li kienu ħadulna qed irotti s-salib u jerġa' bum. Barra.
Għaż-ċans.
Waqt li tkun nieżla fir-realtà tibda tirrealizza jew tant jiġru affarijiet. Ara, di jista' jifhimha min ikun esperjenza. Għax inti meta tara l-video, dak iż-żmien kienu għamlulna fuq il-video dawk il-videos il-kbar li sarhom fil-video tape. Inti kif tinżel tħossok qiegħda qed tiflowtja, litteralment, ġo sħab u tibda tħoss l-arja ma' wiċċek hekk tfaqqa'. U kollox jiġri malajr, hu, naħseb. Imma fil-verità meta tara l-vidjow inti tkun nieżel b'saħħa u mbagħad meta jinfetaħ il-paraxut inti tieqaf imma fil-vidjow tara kisa eksplodejt 'il fuq erġajt. Mar. Imma inkredibbli, eh, sensation inkredibbli. Bħala xandir, bdejt il-karriera tiegħek madwar 30 sena ilu. Hawnhekk. Fuq dan l-istazzjon kont l-ewwel preżentatriċi femminili tal-isport. L-isport għadu għal qalbek u Diċembru li għadda għamilt riżoluzzjoni li tibda sport ġdid. Iva.
Kif sejra bil-padel? Tajjeb, ta, nieħu gost. Ara, qed nagħmel xi ħaġa li nieħu gost nagħmel. Thank you. Jekk kellek tiddeskrivih bħala sport, Huwa simili tat-tennis jew le? Simili imma għalija aktar faċli, ħa ngħidu hekk. Meta kont żgħira kont hekk kien jogħġobni t-tennis, kont narah vera sports hekk cool. Imma kont provajt xi darbtejn lessons u irtirajt. Għax vera, it-tennis jidher iktar faċli milli hu biex tilagħbu fir-realtà. Eżatt. Il-padel li għandek, għandek contained. il-kort bin-net, jiġifieri anke jekk ma lqajtx il-ballun li kemm iktar ma norqodx milli norqdu, almenu malajr issibu l-ballun u tiġbru meta t-tennis court huwa ikbar. Sport soċjevoli ħafna l-padel. Ħafna, ħafna. U xorta qed tagħmel l-exercise u qed tieħu gost. Tħalt għalih b'ruħek u b'ġismek mill-ewwel xtrajt ir-racket tiegħek. Xtrajt ir-racket qabel bdejt. Qabel bdejt. U bħala sport biex tibdih trid investiment kbir jew le? U le, ir-racket hu.
U forsi l-court shoes għax irid ikun simili tat-tennis ħabba l-courts. Imma m'hemmx spejjeż kbar, le.

Kont tagħmel il-maratoni, u mhux Malta biss. Żgħar, żgħar, żgħar, żgħar, eħe, barra wkoll. Kont mort New York, jekk ma se niżball, no? Ekku.
Jien nimmaġina li l-mumenti ta' qabel ma tibda maratona bħal ta' New York, min jaf x'eċitament! Ara, ta' New York kienet, jien għamilt il-qasira, il-5K, titla' minn quddiem il-United Nations. Allura inti meta titla' minn quddiem post.
ikoniku. Tara l-bnadar kollha tal-bandiera ta' Malta. U mbagħad ir-rutina qiegħda li tgħaddi minn quddiem dawn l-icons kollha ta' New York. Għandek in-National Library, għandek ir-Radio City, tara. Wow. Infatti qatt niġri, jien ma niġrix b'xi speed, infatti għalhekk ma nagħmilx maratoni jew runs hawn Malta, għax ma nagħmilhiex għall-ħin, jekk irrid nieqaf nieqaf. U hawn Malta jagħmlu ħafna l-ħin biex isma' għamluha f'20 minutes jew hekk. Jiena noqgħod nieħu pic u New York litteralment qisni qiegħda ġo film għax inti dal-postijiet tarahom tgħid vera dal-kobor vera dal-ġibien. Mar, waħda mill-passjonijiet tiegħek huwa l-ivvjaġġar. Ħafna.
Impossibbli tgħodd kemm il-pajjiż differenti mort, impossibbli tgħodd kemm il-vjaġġ differenti mort, però vjaġġ partikolari, l-Indja, misslek qalbek ħafna. Ħafna, ħafna, ħafna.
L-Indja forsi ħafna min-nies jarawh bħala post biex imorru holiday naħa fejn hemm, ħa ngħidu hekk, it-tgawdija, aħna konna morna missjoni li jiena nissuġġeri għal min ikollu opportunità joħodha għaliex life learning ħafna. Qabel mortu kienu avżawkom? Kienu avżawna, għamilna video calls, preparawna anke tal-missjeu stess, imma trid Trid tkun hemmhekk biex tara. Kif wasalt l-airport mill-ewwel irrealizzajt li hemmhekk realtà differenti minnha. Ħafna. L-ewwel nett sakemm tasal fil-post inti meta tasal f'airports oħra l-Indja tara dak il-lussu kollu mbagħad taqbad u tasal ġo airport ieħor litteralment kompletament differenti. It-tfal ġew jilqgħuna l-airport u daw tinsiex li m'għandhomx xejn ġew bil-fjuri jiġifieri qagħdu jagħmluhom huma ħafjin. Jien l-ewwel ħaġa li għamilt bdejt nerfa' t-tfal mill-art għax aħna konna biż-żraben normali u. U dawn ħafjin mixjin għall-karozza fiż-żrar, imma tant huma mdorrijin illi dawn ma jħossu xejn, aqqas jagħmilhom effett. Kuljum intom kontu tagħmlu xogħol manwali, tkaħħil, żebgħa. Kollox għamilna, konkos, qattna, inħallat. Imma dax-xogħol ġieli kont għamiltu qabel jew le? Le, le.
Lanqas qatt ma missejt xejn b'idi. Kemm domtu hemmhekk? Għamilna qisu ġimagħtejn, imma tant għamilna xogħol f'ġimagħtejn. U kważi rqadna, mhux kważi, irqadna ftit u konna nqumu nagħmlu xi tlettax, erbatax-il siegħa xogħol. Imma ma tajjin, imma somehow l-idrajelina tant kienet Iġifieri nagħmlu u ma tajjix, mhux bħal hawnhekk isek tibda tgħid għajjejt u hekk. Jekk tiġik l-opportunità terġa' tmur? Iva. Terġa' tmur. Għada kieku jkolli ċ-ċans nerġa' mmur. Marika, ħa mmorru għal waħda żgħira ta' riklami, kif niġu lura rridek tgħidli jekk hux vera jew le, għax wasalli għal widnejja li f'Marzu li għadda rawk fuq il-muntanji. Ma nafx jekk hux vera, imma ħa mmorru għal waħda żgħira. Mal-art jew, jew.
Issa naraw, issa rrakkuntali naqra inti, imbagħad ngħidlek xi smajt jiena, tajjeb? Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Qabel ma mmorru għar-riklami nixtieq infakkarkom li jekk għandkom kelb jew qattus id-dar, għandna kompetizzjoni mmirata għalikom grazzi għal Purina Pro Plan. Nixtiequ naraw il-klieb u l-qtates tagħkom igawdu dan l-istaġun sabiħ tar-rebbiegħa, jiġifieri araw intom użaw il-kreattività tagħkom biex tibatulna ritratt li jirrappreżenta r-rebbiegħa flimkien mal-qattus jew inkella il-kelb tagħkom. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. jew inkella Instagram u grazzi għal Purina Pro Plan tistgħu toħorġu rebbieħa. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' pariri kummerċjali, Prime Time ikompli dalwaqt.

Whole Earth Organic Refreshing Drinks, sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Smajtu għal aħbar il-kbira? Orienta se tiftaħ showroom ġdida u allura dak kollu li għandna ġewwa ta' qali jrid jinbih f'qasir żmien. L-ikbar sejl li qatt għamlu l-Orienta qed ikompli. fil-ħwienet ta' Ta' Qali u r-Rabat Għawdex, għamara, ornamenti u rigali bla qies ħirġin ġodda kull ftit ġranet. Titlif żmien u wasal wasla sal-Orjenta illum! Miftuħin il-ġurnata kollha Ta' Qali u r-Rabat Għawdex. Orjenta, the biggest sale ever!
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal Prime Time illejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Marika Caruana Smith. Tkellimna kif eh, fl-ewwel ta' Lulju li ġej ċelebrazzjonijiet importanti għax Ara ċelebrazzjoni jien dejjem ngħid kull ġurnata hija grazzja li tgħixha u jien dik iċ-ċelebrazzjoni l-iktar li jisma' li wasal saw li jekk il-bambin irid nagħlaq il-50 sena hawn ħafna min sfortunatament ma laħaqx għalaqhom. Jiġifieri dik hija naħseb il-main celebration illi tkun b'saħħtek għax illum ma tistax tgħid x'jiġri u li ġurnata b'ġurnata eħe jiena jkolli pjaċir jien nixtieq nixjieħ u nikber. U tkompli tesperjenza u tara lil dawk ta' madwarek jikbru miegħek ukoll u tkompli ssiefer. Isma' wasal li għal widnejja ma nafx hekk hux vera jew le. Kontet tgħidli bil-ħaqq.
Li f'Marzu li għadda raw kaddejja xkanata fuq il-muntanji. Xkanata bl-iskizja u xkanata mkaxkra mal-art. Xkanata tiġri ġifieri.
Vera mort fuq il-muntanja. Morna skiing, it-tifel xtaq imur skiing holiday. Kemm għandu żmien it-tifel? 17 issa.
17 it-tifel diġa?
Il-konverżazzjonijiet ovvjament matur is-17 il sena. Issa ma' sħabu hu, imma almenu għadu jsiefer miegħi. S'issa, s'sa naraw. U xtaq imur skiing holiday u għedtah, jien qatt ma mort kont. Ovvjament, meta tkun għadek iżgħar fl-età, iktar iktar tkun avventuruż u hekk. Aħna l-ewwel darba miskina l-instructor s'si kienet mara bella ħniha għax u għamilna sja ma nżommux u naqgħu, ħin kollu naqgħu, tgħidlek dawn minn fejn ġew. Imma mur għidilha li ma nnissilx aħna.
Imma mbagħad tibda titgħallem, imma ġifieri jekk minn rani għaddejja nkun xkanajt għax xi bdejt nara li mhux qed inżomm u ħa naqa', Bdejt nintelaq Għax ħalli xejn għajnejna taħjar ma milli noħodha weġġax.
ħalli almenu. Tkun iktar cautious hu.
Hemm l-età hu kiek naqa' u nikser saqajja jiena indum iktar ma' Inkwiet kbir. ħaddieħor. Marika, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' Grazzi miegħi lilek. illejla. Minn hawnhekk ħa nawguralek Happy Birthday bil-quddiem. Ħa nkun l-ewwel wieħed li qed ngħidlek Happy Birthday, żgur. Thank you. Ehm, Għandi ftit rigali żgħar, mhux tal-birthday, imma talli ġejt tiltaqa' miegħi hawnhekk illejla biex nuri apprezzament talli ġejt hawnhekk. Grazzi għal Fior di Vita Bacon ħa jagħmlulek il-ħajja naqra iktar interessanti fil-kċina tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada. Għalik, għandna ktieb bil-fuq minn erbgħin riċetta differenti kollha kemm huma veru tajbin, però apparti milli huma vera tajbin, tajbin ħafna wkoll għas-saħħa. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla wkoll. Għada aħna ħa nerġgħu nirritornaw bi Prime Time, però għada ħa nibdew avventuri ġodda minn Sqallija flimkien mal-attur Mario Cassar. Għada ħa taraw x'ġara kif wasalna hemmhekk, insomma mhux se nrakkontalkom iktar issa għada fit-tmienja u għaxra tkunu tistgħu tassistu għad-dettalji kollha. Qabel ma nħallikom illejla nfakkarkom li aħna flimkien ma' Clippertys qegħdin nagħmlulkom il-ġurnata tax-xogħol tagħkom naqra iktar interessanti b'din il-kompetizzjoni u jekk toħorġu intom rebbieħa ovvjament se tiftakru fina għal ħafna ġranet u ġimgħat differenti għax ovvjament ir-rigal li ħa terbħu grazzi għal Clippertys tistgħu ddumu tgawduh. Kull ma tridu tagħmlu biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni huwa li tibagħtulna ritratt tagħkom fuq il-post tax-xogħol flimkien mal-kollegi tagħkom, għidulna naqra għalfejn għandkom tkunu intom Ir-rebbieħa u dak ir-ritratt li tibagħtu fuq il-post tax-xogħol grazzi għal Clipperty jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna r-ritratti tagħkom permezz ta' Facebook jew inkella Instagram. Nawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra biex tkomplu tassistu ħalli taraw naqra x'ġara fi Sqallija. Niltaqgħu. F'Prime Time.

Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments.
OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.